Kê belav kiriye? Eger ez bizanim ka ew kî ye belav kirî, ez dî bi destê dixwe kujim. Ma ez çi dizanim? Bes ew nêhêniya navbera du kese de pitir bîdin na mînî tîya parastî yo piştrast be. Mi dizanî di ev roje her hêtin xatîna min. Û mi dizanî jî ew kesî tu şevê berhev bûyn di her vî babetî belav veken. Dama tîya mînê.

Yê bi ser û bina ketîn bêyî ku xwe tiştekî ji babetê bizanin. Ew xwe danin deheman paqij û Zûleyxa jî danin deheman pîs û bêaqil. Belê pa deheman pîsîya wan hebûye babetê çi kom bûna û ez ya piştrast im xelk dê bawer ji van jinka kin çinkî ev babete nav bajêrê hemiyê de belav hebûn. Ez dê nîşewana û xelkê bajêrî hemiyê dem ku ez jinkeka bêguneh im û min çi guneha xwe nîne û ez û tu herdû dê bînîn. Ka ew dê çawa serê xwe çemînin? Û ez dê bi wana diyar kem, her jinkeka dîl cihê Zûleyxayê ba. Da şermizariyeka geleka şiya min mastir ketin. Babetî gehiştî Elixma û Kohine Mezin û ew gelekî ji te tûre bû xwe tîna min. Xwedawend di lovaniya xwe kel min biketin.

Eger tu hevjîna kesekî dî bay, ez dateke me destê celadî da. Belê fato zanî min çi çarenîne çinkî tu hevjîna amonî jî. Belê te xiyanetil min amonî kir. Pêdivî li ser te tu qurbana pêşkêşî Amonî bikey û daxwaza lêborînê bikey ser wan ku nehê te kirîn. Ez çi bikim?

Îya pêrvîya li ser wê ew li xwe bi zivrêtê xwe çak ketin. Rêzdar Yuzarsîf, Xatîn Zileyxa gelek a zîrek û ciwan e. Tu çi aşiyayî vê çendê bikeyî? Ez qurtal bûm ji xwedanê hêza mezin ne Zileyxayê. Her kesekê dilê wî girêdayî bît evîna caniya wî ve. Ma dê çawa tu jî davên Zileyxayê bît? Her kesekê bawerî bi xwedayê mezin hebît. Ew çi digot niha da nabîne ji bilî agirê cehennemê. Pisyarekî dê ji te kem. Erê bêje min yo zarsît ew zarokê li ber şîrî çawa axivt yan ew dergehên girtîn çawa vebûn. Hindek bêjin yo zarsî bî sêral hemî tişta kirî. Ev hemî ji keremên xwedayê zêde dilovan in. Min hosa hizir kir bo demekî xudayê mezin ez hêla me kinê di gel Züleyxayê. Belê pa paşî me bi her du çavê di xwe dît. Ku xudayê mezin û dilovan. Xwe çirkekê esne hêlay me bi tenê û hetgel me bû. Û şiyanê tu yê ez ti hemî dema de bi xwe vegirtim.

Ew yu zersîf xo ye. Babu dîvar li kî ve ye? Piştî demekê kêm hîndî wî bînin. Dem hîm şûr kevin. Paya bilind.

Yan jî tu twêrî axiftinekê bêjî. Ez daxwaz ji hewe dikem ku hîn derfetê bidene min. Nizanim dê rêzdar derfetê dete min? Guhê min ê li te, bêje. Ez dixwazim hin çend rojeka derfetê bidene min. Da ez bê gunehê xwe bi we diyar kem. Erê tu dê çawa şêx xwe diyar kê ku tu ya vê gunehî di vê şermizariyê de? Piştrast min ez dê vê çendaha her bi we diyar kem. Da ku bes xelk behsî min biketin. Dê baş e. Dê bînîn ka tu dê çikey. Sererayê wê çend gehemiyê ku ez zanim bihayê Amonî nazivirî teve ew ê ku wî ji dest dayî. Züleyxa te bi şêweyekê gelekê mezin. Ew şîşe jehrê kire destê Kahin Elix Mahoyda da ku pêşkêşî min biket. Eger ne wî û ne hevalê wî Pedyamonî çi care di jiyana xwe de ew şiya nebûyne careke di ber derê koçika min jî re borin. Kalî mama? Xizmet be me xatîna min. Xwe baş berhev bikem bi ahengekê û daxwaziya Penêre bo jinkê dixudan desthilat li Misirê. Tu têgihiştî min çi got? Ez dizanim ez dê çi kem. Daya gazî kiriyem xatîn. Bêjek hate çirvêtin. Min gazîde nekiriye ji ber xwe. Tineya min ji te divêt tu li ahenga sibahî berhev bî û tu dê cilkekî ciwan keye ber xwe û her west sadê xwe baş xemilînî û her demê min gazî kire te tu dê feqî daniye ber singê min. Paşî dê zivriye wî cihî ew ê tu jê hatî. Tu têgihiştî min çi got? Hosa diyar e te ne bi tu amade bî.

Guhê xwe bidene min, bo wana xwarin û vexwarineka baş amade bikin û ji bîr nekin bila xwarina hewaya berfireh bît û hindek feqî jî berhev bikin wekî pirteqala. Hin têgihiştin min çi got? Erê dê rêzdar potîvar derfetê de de min. Te çi divêt em bêje? Min zêtin bû te diyar kem ku ez ne jinkeka we sax xirab im wekî tu hizir dikey. Erê di derfetê de min bû te diyar kem. Ser te pê divîya tu dan pê danê bikey û li gund niha xwe bizivirî. Şîna ku tu li ber bigerî û ew gund niha te kirî tu dirist bikey. Ez gelek ji te naxwazim rêzdar. Ez hîvîdar im ku tu sibahî bi mayê çend xulekeka li nêzîkî jûra pêşwaziyê bi rastî. Da ku ew rîdanê li wê re çê dibin, çavê dixwe bibînî. Eve tu çi dibêjî? Min divê tim bi rêka jinkê di min sirê pîroziyên xwe bizivirînim. Ez hêvî dikem ji te tu daxwaziyê di min bi cih bînî. Ka bije min erê tu boçî bêdeng bûyî? Baş e, ez ê razî me. Ji dil spas bo te.